On alty ýyl mundan öň açylanda şujagaz ýerde duşuşypdyk. Hawa-la, görsene muny. On alty ýyldan soň ýene şu ýerde duşuşymyzy diýsene. Gör!
Daýylar, men size kofe ýasap gelärin. Seýit gyzym, seýit.
Hany geç, otur hany. Seýit, Hä, hany. Äý, şo durşuň-aý tüweleme sen. Seňem sag bol şuňa. Sag bol, klasdaş.
Bu günler dünýede näme gep bar? Asyl-da, men-ä bilmedim. Öýden çykaýdamda keýwanyň ýatyrdy. Aý-aý, sen şo degişmän galjak gel-le. Obalar, klasdaşlar, goňşy olam hemmesi gurgunçylykmy? Onda bu ekinler nähili-aý? Ýa şok gargalar bilen kowlaşyp ýörmüň entegem? Baý-ba.
Men bir kärendeýerme garantka dikdim welin, Bu jelek aýlarda indi garga garasam görnenok. Aý, o garantlygynyň garanty bolmaýçama. O men bir garantly dikdim. Ol gargalar öte gorkan bolmaly. O geçen ýylky äkiden däleriniň yzyny getirdiler. Düýnmi daý şol? Ha. Düýn. Hawa. Millegimni ýer berip ýör. Aha. Aý, keýpim şeýle çag. Ha. Onda seretsem ýerde bir teňňe ýatyr. Teňňe? Hawa.
Aý, muny arak getirip jüýme. Aha. Onuň Segen alrak süýşdüm ol ýene bir teňňe ýatdy. Ýene ýatdy. Onam aldym.
Hü. Aý, görä. On saparda ho tapdym teňňäni. Bä, teňňe ýatdy. Hawa, bu ýerde teňňe ýatdy diýip çöpläp bermeli boldum-a men. Ýatdy-aý. Bir hazynaň üstünden bargan bolaýmy? Aý, hazyna küje, zat küje, ho. Seretsem jübim deşik eken-ä. Ýyrtylaýypdyr. Bäý-bä. Ho. Gel gyzym, gel.

Ol tarjagazy bilen Hindi aýdym aýdýar. Witjikidanna, witjikidanna, danna ýok bir danna.
Witjikidanna, ana şo. Aý, tanamadym aý. O nähili tanaň agaý?
Tanamok.
O oba horjak, oba hojalyk uniwersiteti bar-a. Hawa. Ana şoňa okuwa girdi-ä, okuwa girdi. Hawa girdi. Aý ýuwduk-a şonda.
Ýuwduk. Hawa. Kimi?
Nädip? Ýa, şa oka girendi-how. Eý, diýdi klasdaş, men ýuwup ugratdykmyka diýip düşündim-how. Goýsana owsa ýowsun, tanaňakmy? Ol sazagyň giýewsi boldy. Hä, Çetin dogan oglany. Ho-ol-a, Sezeniň ýegeni. Bozok on bilen goňşusy. Gandymlaň ileri ýüzünde ýaşaýan. Gandymlaň ileri ýüzünde.
Ojagyň çykanyn-a.
Çerkez bilen garyndaşy.
Hawa. Taramma. Taramma.
Aýdym aýtýar. Hä, Arçaýew. Hawa. Beh.
Arçaýew.

Çara aşyragamyz? Aşyr aga, bize dessin mahabatdan jaň geldi. Bu gün ýazgy ýok, arkaýyn gaýdybersinler diýdi. Näme diýdi?
Ýazgy ýok, gaýdybersinler Çary aga-da, Aşyr aga-da diýdi. Hä.
Bor, bor, bor gyzym, bolýar, bolýar. Sag bol, sag bol. Aý, tüweleme. Ýaňy ornaşypdyk, aý. Hawa. Ýaňy öwrenişip barýardyk weli, gaý ýykdyň aý senem bizi. Aý, klasdaş, şeýdip sataşypdyrmy ol, how? Ýaňy ornaşyp, bir ýaňy öwrenişe ugrapdyk weli, eýýäm gaýtmaly boldy-da. Neme gyzym? Bir minut, bir minut, bir minut bärik gel. Men şu şu stol stuly men öýüme barar ýaly edip bilýäňmi? Hökman daýy, sizdenem öň barar ýaly edibilýär. Aý, berekella. Wiý, onsoňam daýy ýene bir täzeligim bar size. Aha. Belli bir möçberden köp söwda eden müşderilerimize Redmi Note dokuz telefon sowgat edýäs.